Дьара аһаамай биллэр утахпыт. Кымыс. Кымыс. Кымыс. Бие кымыһа. Сөп. Бие кымыһа буолар дия. Дьара көрөбүт соҕотох элбэх жанры таһарар кинигэ кыһата. Бичик. Бичик. Дьэрэ карабин, эппиэтин, самый сөп. Ура, ой, никел вопрос. Салгы бардыбыт. Көстөр кини кинига рекордов кинисе киирбите уонна бэтин олоҕун харыстаабакка бартыан кыттарыса. Лариса Труева. Лариса Труева. Лариса. Карабин сэптээх эппиэти. Лариса Троева, самый сэр. Деревонна, самое легендарное озеро Якутии. Лабанкыр. Лабанкыр.

Хараары гин кынар кытаатың эрэ чоуди бу. Барта хоңаттан баран хаалла тохтуут кыратык тохту диэбит технический причина. Бу оҕолор кэннэ. Аха. Уу, Ити биир кнопканы сыыһа баттаатыбыт даҕаны барыта сыыһа баран хаалар. Одьо долгуйума, долгуйума гин сыыһа баттаана. Долгуйабыт игин. Кыратык. Лариса Туровина аастыбыт, Өймөкөөн келлибит, Лабынкыра аастыбыт, Тэрэ, туох диэтибитий? Тарас. Тарас. Тарас, самый сөп. Салгы барабыт. Бес секундэ bir Икки. Үс. Кыталык, кыталык. Кыталык. Ааха, Дьэрэ көрөбүт. Самый сэр. Молодцы. Без очко. Ага. Дьэрэ үһүс түһүмэх Фильборд диэн. Дьэрэ манна иһиги норуоттар бу Россияҕа Саха иһэригэр олорор норуоттар ааттарын, кимнээх олороллорун

уон эппиэттэн тоҕус эппиэтэ баар тоҕус баал эддан Настя маны Настя көрөрө бук бук тоҕус баал буолбатах син биир эппиэттерэ барыта толору баар онон сразу биэс баал бере iki баалына биэс эрэ баал аха сэ пурунан истээн аха Беран салгы атын телефон барар найди слова уон икки дылы буолуохтааххыт барыта компьютерга уонна Компьютерга сыһыаннаах буолуохтаах. Билигинҥи үйэҕэ бука бар компьютеринэн эрэ туһанабыт. Дьара онон тэриллэрин. Оонньунар бириэмэ икки мүнүүтэ. Дьара бу мантан э, үөһэ э, аллара маннык түһэн иһэбит бу стереотабын көрүн холобура.

монитор процессор сканер принтер винчестер Тера тоғыз он екі жылдан тоғу болдугут көрөбүт колонки принтер диск сканер клавиатура мыш плата процессор винчестер клавиатура планшет монитор диэн тыл бар болуохтаах эҕэрдэ болуохтун наасты көрдүн дии

Кэпчэки быһылаах. Биирдии баала биллэр. Хара тыа суруксата хаҕаргыы көтөн ааста. Куһуйа буһи куорсунунан көстүбэт тошканы аста. Хайа ким билэри ханнык көтөр эбитий? Хара тыа суруксута хара тыа суруксу Он бес секунда какой? Хара тыа суруксута. Хара тыа суруксута. Ааҕыргыыр оттон Кыаҕа сылдьар, хааҕырдыыр. Туорду тураахтыбыл. Суор. Стоп, дьара. Ханнык эппиэтий? Туор. Туор диэбитэ. Туор диэбитэ. Көрдүбүт. Туос тигити олорду суорду. Ор суор. Кэн суор болла. Көрдүбүт. Самый цепь, суор. Биир очко. Аха, салгыы. Кута хонуулаах хомус ойуурдаах оҕустуу моҥуруур бар үһү. Били туох баар били көтөр көтөр били ким вальшеп Борҕана, Ким этэ? Борҕана. а бу бу бу Ким Борҕана. куорҕана. Боҕурҕана, время тугуй? Боҕурҕана. Боҕурҕана диигит да? Боҕурҕана диибит. Чэ, боҕурҕана көрөбүт эппиэти. Баары уоҕа аҥыр. Уу, яһаҥарааччы. Салгыы бардыбыт. Сыыһа буолла биир сыыстынан. Халдьаайыттан барар баар үһү. Ньургуһун, бэл. Халдьаайыттан харахтыыр баар үһү. Ньургуһун болуо да? Ньургуһун? Болон хэп. Болон хэп. Жара бес сыхыйда биир. Икки. Үс сыллар дем колонура. Ньургуһун диэн. Бес. Ньургуһун диэн. Жара эппекин ньургуһун. Аха. Кырабыт. Хараҥаччы. Халалдьык тахсыыта Сыыһа болдон. Салгыы. Дымпырабыт иннэтээҕэр кыра тумустаах, сүгэтээҕэр улахан тыастаах бар үһү.

Ааһа. Э, көрдүбүт. Саамай сөп, тоҥсоҕой. Бэрэ, бите, э, маны ыйытыы. Тииккэ кыайан хатаастыбат аата. Хайа сахта тииччip чаалыгар олорбут баар үһү. Хатаастыбат аата хайа

холобура ж уон диэн ж уон түөрт диэн к уон аҕыс диэн та и так далее Вера барда Андрей сөпкө баран иһэҕит ону мин хомуна бардым сэбэн итоктарын таһаарарды отын аха эниэхэ уоннуоҕу аха аха ча

Ура! Дэрэ манан оонньуубут түмүктэнэр, бука барыгытыгар барҕамахтал диибит, билигин бааллыбытын Анастасия киэхэйин эрэ болар. Э, бар да Анастасия. Настя, бүтэһэккэ бартын сөпкө дайдылар. Биэс баала бэҕананна. Аха, ол аата хас боллай уопсая? Бастыкы вопроска он беске бардыгар эппиэттээтилэр. Он бес бал. Онтон иккис түһүмэххэ туохха ребустарга барытыгар сөпкө эппиэтээтилэр дии. Он бес. Он бес. Биирдии ребус бестии баал. Ол аата? Отут. Биир ребус бестии баалы береҕин. Үс ребустар он бес баал буолар. Дрей. Отут. Онтон булаҕына анаграммаҕа киирдибит. Икки анаграмма онньонно, онно булаҕына он балл. Киэннэригэр эмиэ сөпкө эппиэттээтилэр. Он балл. Төрт он балл. Таабырыҥҥа икки балл ыллылар биэстэн. Төртөн икки. Төртөн икки. Уонна бүтэһик туохха барытын сөпкө таайыннар биэс балл ыллылар. Маны барытын суммалаан кэбиниттэ.